Dyma fideo bach i ddangos i chi sut mae defnyddio Deep Speech ar gyfer trawsgrifio sain Cymraeg. Um, mae gen i fan hyn prosiect uh, uh, allwch chi llwytho lawr o GitHub. Mae'r gael dyma'r dyma'r uh, cyfeiriad yna, github.com, techiaeth, hacio deep speech Cymraeg dot git. Os ydych chi clone hwnna, git clone, ac os ydych chi rhedeg Linux efo Docker wedi osod, yna da chi'n medru just defnyddio gorchymyn syml, make, mae hwnna yn adeiladu, di adeiladu'n gyflym iawn fanna, achos dwi wedi i adeiladu fo o'r blaen. Be mae'r mic yn wneud ydy, ydy creu amgylchedd o'r docker file yma. Hwn yn disgrifio beth sydd angen i osod. Allwch chi defnyddio'r gorchmynin yma i osod ar o fewn amgylchedd arall. Um, yr bethau sydd y, mae o'n dibynnu ar. Ac yn fan hyn, dyma yr unig peth sydd angen i gosod deep speech ar eich peiriant. Mae o'n mond yn pip install deep speech. Wedyn mae yna elfennau eraill fel um, rhaglen i'n llwytho lawr fideos o YouTube ac yn fan hyn, dyma lle mae'r model, modelau Cymraeg rydyn ni wedi hyfforddi o flaen llaw i chi. Um, mae yna ddwy model, um, y model acwstig yn fan hyn, efo ffeil.pbmm. Mae'r rhif 20 dim na o yn golygu uh, bod hein y modelau ddaru ni hyfforddi nôl y mis Medi eleni, blwyddyn 2020, mis rhif 9. A wedyn, hwn yw'r model iaith, yr ail model yma yw'r model iaith, yym sy wedi hyfforddio corpws mawr o destun o wefannau wedi grafu. Um, a wedyn, wedi chi wneud y mec, a wan ni i'w redag o, y holl eich angen hynna, ydy make run. A dyna ni. So, da ni tu mewn mewn amgylchedd Docker nawr. Um, Welwch chi bod rei ffeiliau yna, mae'r modelau yna, um, a mae yna sgript trawsgrifio. Ond allai dangos i chi gyntaf sut mae defnyddio deep speech yn syml. Um, mae'n jyst yn gorchymyn o fewn uh, uh, llinell gorchymyn. A felly dwi'n gallu teipio mewn uh, model, um, na chi, sori. Ia. Hwna di'r model acwstig, tu ôl i model. Wedyn scorer ydy y, yr command line argument o gyfer model iaith. So yna ni defnyddio'r model iaith gyfer trawsgrifio. O dweud, ydych chi'n dweud wrth di chi ceisio trawsgrifio ffeil. Um, so mae gen i un efo ma'n barod. Uh, ffeil bach byr o un frawddeg. Mae o'n trio trawsgrifio hwnna wedyn o o'r sain i'r testun. Uh, mae'n dweud mae ganddynt dau o blant, mab a merch, sydd tu fewn. Os o'n i chwarae hwnna, gan i weld os mae'n gywir. Mae ganddynt ddau o blant, mab a merch. So mae hynna'n gywir. Wan, beth am enghraifft hirach na jyst un frawddeg? Beth am fideo YouTube? I drosgrifio fideo YouTube. Um, so mae yna sgript yma hyn yn barod wedi sgwennu i wneud hynna. Uh, felly, all dwi angen wneud ydy ei redag o. Fel yna. Felly gynta mae o'n llwytho lawr y fideo. Mae hwn yn fideo da ni wedi paratoi uh, i roi gwybod am rhywfaint o cynnyrch yr uned techneg a iaith yn Mhrifysgol Bangor. Mae mond yn para rhyw pum munud, ond dwi mae'n trosi fo i ffeil sain waf. Fel arfer, byddwn ni yn Uned Technolegau Iaith Canolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi rhyw sesiwn fach yn yr Eisteddfod Genedlaethol i ddangos peth o'r gwaith diweddara a rhoi rhyw rhagflas o bethau newydd sydd ar y ffordd. Eleni, wrth gwrs, chawson ni ddim Steddfod, ond roeddwn i dal eisiau rhoi rhyw flas bach iddo chi o'n gwaith. Dyma Cysgliad. Os ydych chi ddim yn gwybod yn barod, mae o yma i helpu chi ysgrifennu yn y Gymraeg, a'r ffordd mae o'n gwneud hyn ydy trwy Cysill, sydd ar gyfer gwirio sillafu a gramadeg Cymraeg, gan cynnwys treiglo! Sori, gan gynnwys treiglo. Dyna welliant. A, cysgeir, sef casgliad o eiriaduron cynhwysfawr sydd yn hawdd i'w chwilio. Ella bod chi'n gofyn, pwy sy'n gallu cael copi o'r meddalwedd anhygoel yma am ddim? Wel, y cyhoedd, y byd addysg, a chwmnïau sy'n cyflogi hyd at deg person. A lle gellwch chi ddarganfod y cysgliad? Wel, cysgliad dot com. Digon syml. A, os oes angen cymorth gyda unrhyw beth ar y wefan, yn ogystal â'r dudalen cymorth, mae sgwrsfot ar gael i chi ofyn cwestiynau iddo unrhyw bryd. Gan fod llawer iawn ohonom yn gweithio o adref ar hyn o bryd, mae y ffordd termau yn berffaith i helpu chi gyda hyn. Mae hwn yn gadael i chi fynd at dros 20 o eiriaduron termau gwahanol ar y we, ac os ydych chi eisiau fersiwn hwylus i gario o gwmpas gyda chi i bob man, yna mae'r ap geiriaduron yn cynnwys nifer o'r geiriaduron. Mae mwy o datblygiadau newydd ar y ffordd hefyd. Os ydych chi wedi blino a gorfod siarad Saesneg gyda Alexa, mae gyda ni brototeip cynorthwyydd personol Cymraeg. Maxen. Mae'n gweithio fel app ar eich ffôn symudol, yn deutha chi be bynnag dych chi eisiau gwybod. Rydyn ni wrthi'n gwella'r app ac yn ychwanegu pedwar sgil newydd iddo, yn cynnwys rhai i gael podleiddiadau rhaglenni S4C. Dyma i chi flas ar sgil Spotify. Chwaraea fiwsig, cyrff. Clasur. Rydyn ni hefyd yn gwella ein lleisiau synthetig, ac erbyn mis Mawrth 21 ar 20, bydd gyda ni pedwar llais newydd, benywaidd a gyrywaidd, de a gogledd, ac bydd y datblygwyr yn medru eu rhoi nhw yn eu meddalwedd. Mae creu lleisiau synthetig yn bwysig ar gyfer pobl sy'n colli'r gallu i siarad ei hun. Dwy flynedd yn ôl, mi wnaethon ni ddatblygu'r rhaglen Lleisiwr gyda'r Gwasanaeth Iechyd. A chyn bo hir, mi fydd gennym ni Lleisiwr 2, sydd yn cynnig gwell gwasanaeth i gleifion. Os hoffech chi helpu ni i ddatblygu'r dechnoleg yma, cofiwch, gellwch chi ddal i gyfrannu eich llais i Common Voice. Rydyn ni'n defnyddio'r recordiau hyn i wella ein rhaglenni adnabod lleferydd. Ac os ydych chi'n mwynhau y broses o recordio a darllen y brawddegau hyn yn uchel, beth am gynnig eich hun fel talent llais i ni ar gyfer creu lleisiau synthetig newydd? Rydyn ni'n chwilio am bedwar talent llais, dau gydag acen gogledd, dau gydag acen deheuol, dynion a merched. Rydyn ni'n cynnig tâl bychan am gael defnyddio eich llais. Diolch yn fawr am wylio. Gobeithio bod y fideo yma wedi bod o gymorth i chi. ac eich bod chi'n mwynhau defnyddio ein cyfleusterau ni.
Felly yna bach ar ei ôl i, a mae hynna herwydd y rhaglen recordio, mae o'n gweithio'n gyf yn gyfymach da hyn, os nad oes ar rhaglen recordio rhedeg. Ond mae'r canlyniadau yn eitha oce, okay, um, Mae'n dibynnu pa mor hir mae'r fideo mae'n debyg hefyd, mae'n cychwyn yn dda. Um, ond bydd gyda ni waith i gwella hyn, uh, gwella'r modelau yn yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Um, da ni wedi gwasgu yr cwirdeb yma allan o ychydig iawn o ddata i gymharu â beth mae'r ieithoedd mwy uh, yn gallu defnyddio. Um, felly, dan oedd i chi blas bach uh, a rhagolwg ar y gwaith da ni'n neud ar Deep Speech Cymraeg. Diolch chi am wylio.